Dych chi'n fand newydd sbon danlli, nath chi roid caneuon i fyny ar Soundcloud chydig fisoedd yn ôl a nath pawb fynd yn wyllt amdanyn nhw a, a hmm. chwarae nhw ar radios bob man, cael cynigion i ddod ar ochr un. Yeah. Um, rhowch rhywfaint o gendir ffurfio'r band achos dwi'm yn nabod gwyneba dim un ohonoch chi a mae hyn- hynna'n eitha mm. eitha braf yn y sîn rock Gymraeg bod fi'n gweld pobl hollol newydd felly ie yeah, pwy ydych chi be' ydych chi'n neud? Wel ta deg mlynedd yn ôl o'n i efo band o'r enw Lumpheap so oedd efo fi uh, Danny a Sam a Alfie y dau brawd arall wedyn um, dyna chi'n nes i fynd i Zeland Newydd a wedyn dyma nhw'n ffurfio Streams A be'... O ia? O' 'na drymer arall a wedyn o'n mynd i fynd yn distaw 'mbach wedyn. Be' odd 'i chwech mis yn ôl o'n dechre... Ie. ...jyst eistedd adre.
O'n i'n dod a... Neud dim byd. O'n i'n dod adre o Lerpwl a wedyn odd fi a Dani jyst cychwyn neud m- cerddorieth eto. Ond o'n ni o hyd yn jamio ar y penwythnos pan o'n ni'n gweld... Reit. ...'chos o'n ni dau deulu. Dau onon ni. Yeah. So ni gyd yn ffrindiau a wedyn do'n ni jyst penderfynu i mergio fe gyd ar ei gilydd. Felly dych chi wedi bod mewn bands felly yn y gorffennol ond, ond ddim o reidrwydd yn... yn heb dda fe, ie.
Ie, ie. Dych chi ddim wedi gwneud lot ar y sîn Gymraeg felly, hwn di'r prosiect cyntaf, ie? Ie. Felly, ie, croeso i'r sîn yma. Sut ymateb dych chi wedi cael? Dych chi'n ffeindio bod chi wedi cael ymateb ffafriol yn y misoedd dwytha? O, do, ie. O, do, ie.
Dwi'n cefnogi ni, jyst ardderchog. Yr cefnogaeth ni wedi cael um, Cymru a Radio Cymru a yeah. pawb yeah. really. Dol May di bod yn... Yeah. yeah. Na, di Dol May yn licio chi, da chi'n sorted. Rwy'n chi'n neud beth ydych chi isio wedyn. Um, pwy, pwy sy'ch chi'n ddeud ydy y prif ddylanwadau ar y band? I fi, personol, dwi'n hoffi bandiau Dwi'n really, well, dwi'n hoffi Sensor Gig. Yeah, um, got the t-shirt. Yeah.
a dwi'n dwi hoffi band o Liverpool yn Shack. Yeah. Okay. Um, a Beatles, dwi'n really yeah. hoffi beth o'na. Prwfach o electronic board to Canada before hynny. Ie. Ie, achos mae'ch well, sŵn chi'n yeah. yn rhyw chwarae fo'r ochr mm. gitar ac electronic. Yeah. Cos yeah. rhwng dyn i gyd, mae gen i fel, um, yeah. fel amrywiaeth eang, really, o um, blas cerddoriaeth, mm. so dyn i gyd yn... Um, a dwi'n meddwl ydych chi'n gallu kind of clywed hynna yn y cyneuon yeah. hefyd. So... Ie. Ma' Alfie'n licio mwy o fatha classical. Ie. Ie reit ie. Fo 'di'r pianist felly mae'n hoffi ie. Reit. So mae o'n hoffi... Fo 'di'r un sy'n gw- sy'n nabod y gerddoriaeth go iawn. Ie ma'n gwbo be' ma'n neud ie.
Ie. 'Dyn ni jyst yn chware o gwmpas o gwmpas. Ie. Ie. Oeddwn i oeddwn i'n siarad cyn y cyfweliad am t'o' fandia o Ochrau Dinbych. Mae'n eitha tenau ar hyn o bryd, dim lot o grwpiau yna, mm. o sicr ddim yn canu'n Gymraeg. Dych chi'n meddwl, mm. pam, mm. pam dych chi'n meddwl mae hi fel yna? Y lle i chwarae gigs, dwi'n meddwl, dyna, yeah. dyna beth sy'n... Mm. Uh, problem.
Na, problem, ie. Yeah. Ond fatha, mae Lerpwl a Manceinion, fatha, jyst yeah. mor agos. So, mm. yeah. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod pam... Felly, yn y gorffennol, fysych chi wedi gwneud cerddoriaeth, fysych chi wedi mynd i gigio fo i Lerpwl a Manceinion? Wel, ie, ie, wel, mm. neu gigs yn Manceinion a... Ond, um, dwi'n meddwl, tro yma o gwmpas, dyn ni mwy yeah. yn cael dydd o... Ie, ie. Ie, ni wedi cael, like, ie, um, lot mwy cyffroes, mm. like,

bwriad efo'r misoedd nesaf ma? Sgynnoch chi album neu rhywbeth ar y gweill? Gen i fel digon, just digon i wneud album felly gobeithio um, erbyn fel mis, fel blwyddyn nesa, really, cychwyn blwyddyn nesa, gael mm, album. Yeah. Cos ni just eich rhyfhau y cynau yma, ond ni ddim yn really yn yeah. like, road tested eto. Yeah. yeah. yeah. Angen yeah. mynd ar y, ar y ffordd. Ie, yeah, ie. Yeah. Yeah. Sgynnoch chi unrhyw label mewn golwg i ryddhau y deunydd yma? Mae yna sgwrsio ond ddim, ddim byd